F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali.
Serata tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Illejla ser nospita lil James Dimech, artist u diżinjatur. James, fl-aħħar edizzjoni tal-Malta Fashion Week, ħalla lil kulħadd bla kliem meta ppreżenta kollezzjoni tiegħu li kienet kollha magħmula mill-karti. Minn sempliċiment karta, James, bil-kapaċitajiet kreattivi tiegħu u bit-teknika ta' kif jitwi l-karti, litteralment irnexxielu joħloq kollezzjoni sħiħa tal-biesi magħmulin mill-karti. Ħa niltaqgħu ma' James minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Red Del Mar.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

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time. Illum il-Ġimgħa jibda l-aħħar weekend ta' Ottubru u illum jibda uffiċjalment il-weekend ta' Halloween. Min jaf kemm minntom, naqra effetti speċjali biex nidħlu fit-tema, min jaf kemm minnkom qegħdin għaddejjin bl-aħħar preparamenti tal-kostum tagħhom. B'mod ġenerali, għal Halloween hemm żewġ tipi ta' kostumi li jintlibsu jew il-kostum li jkun magħmul tal-biża' biex jippersonifika xi ħaġa jew xi karattru tal-biża' jew inkella hemm dawk li jħobbu jilbsu kostum li jkun jippersonifika xi personaġġ prominenti jew personaġġ popolari. Int? Minn liema tip ta' persuna inti? Il-kostum li ħa tilbes dan il-weekend kif inhu magħmul? L-importanti li dejjem tkun kreattiv u l-importanti li dejjem tieħu gost. Insomma nawgurawlkom il-weekend ta' Halloween It-tajjeb. Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistieden tiegħi tal-lejla li, biex jikkrea kostum għall-Halloween, żgur li m'għandu l-ebda diffikultà għax fil-fatt huwa artist u diżinjatur. Nilqa' miegħi lil James Dimech! Hello James, kif int? All right, how are you?
Jiena tajjeb ħafna, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Grazzi lilek. Tista' takkomoda ruħek.
Il-weekend it-tajjeb. Dal-weekend James tinsi xi ħaġa trid tiddawwar is-siegħa lura. Iva.
Norqdu siegħa żejda. Norqdu siegħa żejda, mela tant aħjar. Imma mbagħad jibda jidlam kmieni, għal. Ma jimpurtax, nippreferi.
James, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Isem u kunjom? James Dimek.
James Dimek. Data ta' twelid? 26 ta' Novembru. Is-sena titkun tafa wkoll. Fidejk.
1974. 1974, dal-waqt immatura sena? Hekk hu. Fejn int imwieled, James? San Ġiljan. San Ġiljan, residenti? Birkirkara.
Birkirkara.
Professjonist? Professjoni? Disinjatur.
Disinjatur.
James, l-aħħar li kont bilqegħda fuq das-sufan kien Diċembru 2017, ħames snin ilu. Ħames snin ilu. U konna tkellimna fuq libsa li dak iż-żmien kont kreajt li kienet magħmula mil-landa. mill-lotjien tal-bottijiet. Eżatt, u mill-widnejn, dik li ovvjament tkun tista' tiftaħ bihom. Minn dak iż-żmien 'l hawn komplejt tikkrea u kreajt ħafna kreazzjonijiet li ħallew ħafna nies bla kliem. Iva, kien żmien sabiħ u kont sorpriż li ntlaqa' daqshekk tajjeb. Ovvjament bil-feedback li kelli m'għand in-nies, kelli l-kuraġġ li nkompli għaddej u żviluppajt imbagħad Kien hemm daqsxejn ta' slow motion minħabba l-pandemija bħal kulħadd u issa rġajna bdejna nirrankaw. Qabel il-pandemija mort Ruma tippreżenta kollezzjoni magħmula minn materjal riċiklat. Ekku, ekku.
Għax ovvjament is-sustainability, is-sustenibbilità fil-fashion kienet hija xi ħaġa għal qalbi ħafna Bdejt biha, nixtieq inkompli biha u kull materjal li nipprova napplika fil-kreazzjonijiet tiegħi huwa dejjem xi ħaġa li hija jew sostenibbli jew reċiklata. Fil-fatt Ruma mort bi prodott ġdid għax kulħadd beda jgħidli meta bdejt nagħmel il-kostum, mhux kostumi, huma l-ilbiesi tal-karti, ħasra li dawn ma tistax tilbishom u qatt ħa niċċelinġja lili nnifsi u nara jekk jirnexxilix nagħmel dak li għamilt bil-karta neqilbu fi drapp li huma dejjem it-tiwi tal-karti, it-tiwi, il-folds. U irnexxieli, il-fatt ehm, hawnhekk qegħdin naraw il-promo li għamilna biex tellajna magħna Ruma u dak huwa drab li huwa magħmul minn flixken tal-ilma. Huma l-flixken tal-ilma li aħna nirreċiklaw. James, Ruma kulħadd baqa' impressjonat bil-fatt li x-xogħol kollu tiegħek huwa kollu xogħol magħmul bl-idejk. Xogħol magħmul bl-idejk. Kif jista' kif jirnexxielek hekk liema teknika tuża biex tikkrea dan it-tiwi u drapp jinżamm. Fil-verità, fuq id-drapp hija daqsxejn iktar ikkumplikata l-affari, però l-oriġini hija dejjem il-karta, jiġifieri jien li nagħmel dik li għandek f'idek li hija magħmula mid-drapp. Id-drapp, ovvjament nerġgħu infakkru li l-fatt li huwa magħmul minn plastik poliester, allura bis-sħana l-plastik jieħu l-forma. U jieqpa' f'din il-forma, żżomm it-tiwja. Imma biex jieħu dik il-forma, l-ewwel li nagħmel hija dik l-istess forma rrid nagħmilha għal darbtej bil-karti, Iddaħħal id-drapp bejnietu, kull fejn hemm it-tinja trid iżżommha b'paper clip jew b'xi labra, b'xi ħaġa. Issaħħnu, trid tesperimenta sakemm issib it-temperatura adattata. Li jżomm u li ma jaħraqx. Tkessħu b'mod
mhux f'daqqa, ma jiġifieri tħallih jiksaħ waħdu. Għandek proċess, jiġifieri għandek proċess daqsxejn tedjanti fil-verità għax hemm ħin li trid tistenna. U. U minħabba li jiena dak kollu xogħol manwali, mhuwiex xogħol ta' makkinarju ta' ġo fabbrika, jiġifieri huwa xogħol magħmul mid-dar, il-kobor ta' kull tinja għandha limitu, qisha qed tagħmel dixx imqarrun, jiġifieri dak id-daqs l-ikbar li nista' nagħmel. Li tista' tagħmel.
Ovvjament dak irid jiġi nkullat imbagħad waħda mal-oħra, jew meħjut waħda mal-oħra. James, kif trasportajt dawn l-ilbiesi minn Malta għal Ruma? Għax ovvjament ma tistax tawwiġhom, ma tistax titwihom ġo bagalja. Le, fil-fatt kienet il-fatt tad-drapp huwa ħafna iktar flessibbli mill-karti. Il-biża' tiegħi dejjem tkun meta nagħmel xi ħaġa bil-karti, dik tiġi kreata b'mod qisu artist qed jagħmel skultura u hija daqsxejn iktar ikkumplikata biex wieħed jivvjaġġa biha. Però d-drapp, jiġifieri dik li kont qed tmiss b'idejk, dik hija tinja li jien għamilt tliet snin ilu u baqgħet. U żammet. U tgħaffeġ u niġri biha fil-karozza mmur fi promos u hekk, jiġifieri. Però xorta kienet esperjenza ġdida u esperjenza ġdida mhux tas-safar, esperjenza ġdida li ħa nittrevilja, ħa nivvjaġġa b'dak ix-xogħol. Ma kontx għadni naf ir-reaction tal-, bdejt nibża' li jekk fil-kaxxa jiċċaqalqu, fl-arjuplan jiċċaqalqu u jieħdu l-forma ħażin, immur niftaħ u ħa nsib it-tinja kont lucky biżżejjed li t-tinja żammet ħafna iktar milli kont qed nistenna. Still, ma kinitx faċli, jiġifieri kelli kaxxa kbira, min rani l-airport b'din il-kaxxa kbira forsi daħaq xi tnejn ukoll minn warajja. L-airport ta' Ruma mhux qiegħed fiċ-ċentru, kellek tinżel minn Fiumicino għaċ-ċentru. Kienet biċċa xogħol iebsa. Eżatt, flok taxi krejt van, jiġifieri kien tkun tista' tittrasporta. Kienet daqsxejn iktar ikkumplikata. James, jekk nitkellmu dwar il-bidu tas-sajf li għadda fil-Malta Fashion Week, kulħadd baqa' impressjonat bil-kollezzjoni li ppreżentajt. Kemm-il libsa krejajt? Hemmhekk kellna tnax-il libsa, Kollha tal-karti?
Kollha jew bil-karti jew inkella skoprejt materjal ġdid dejjem li huwa magħmul minn karti reċiklati. Jiġifieri li aħna ntuh, jien inħobb dejjem nuża dak il-materjal li għandu ħajja ġdida sewwa, jiġifieri kultant aħna dak li nitfgħu fil-borża l-bajda lanqas nafu x'qed isir minnu. Jiġifieri kif mill-fliexken tal-ilma skoprejt dak il-materjal tad-drapp tal-polyester, U mbagħad skoprejt ukoll li dawk il-basktijiet li llum qed isiru ħafna popolari ladarba din naqtgħu l-plastik li jissejħu paper cotton, basktijiet li tieħu mant tal-grocer li jkollhom il-prints fuqhom, il-branding u hekk, dak huwa magħmul minn karta reċiklata fil-verità. Issa bħal dak isir il-paper cord li huwa tip ta' ħabel magħmul minn karti wkoll li jintuża ħafna fejn ma jidhirx, fis-sufanijiet, fil-cushions, jiġifieri fit-tapezzerija. U xtaqt dan il-materjal noħorġu fil-beraħ, ħadt qas ħaqqi għad dejjem moħbi, u għamilt u applikajtu mal-karti wkoll, jiġifieri semmejtha Paper Crazy, il-collection, għax trid tkun daqsxejn crazy għax iż-żmien kien qasir minħabba li minħabba l-pandemija, Kien għadu ħadd ma jaf eżatt x'sa jiġri allura iż-żmien kien relattivament żgħir għal tnax-il libsa u fejn jidħlu għamilt kollox fejn jidħol il-karti bażikament. Il-kurżità tiegħi hija li ovvjament la huma lbies li la darba kreajthom mbagħad iridu jintlibsu. X'kienet ir-reazzjoni tal-mudelli meta libsu l-ħwejjeġ, kienu komdi ma tantx X'kienet ir-reazzjoni tagħhom? Kif in-nies jistgħu jaraw mill-filmati li hemm għaddejjin, il-mudelli kienu happy ħafna, kienu komdi bihom. Ovvjament issa, b'differenza minn meta ltqajna l-aħħar, trabbejt daqsxejn iktar esperjenza, allura sirt naf x'inhuma l-modi kif inti tagħmel il-libsa għax, Wieħed ma jirrealizzax li jiena qabel ma nibni bil-karta, jiena xorta nkun fassalt il-base li huwa magħmul mill-paper cotton, jiġifieri jew inkella nuża l-patterns li nagħmlu bil-karti u nagħmluhom nagħmilhom mod u manjiera li jiċċaqalqu skont il-figura tal-persuna, kemm tan-nisa u kemm tal-irġiel għax dis-sena kellna anke ra. Biex ovvjament ikunu jistgħu jintlibsu u jkunu jistgħu jiċċaqalqu bihom.

Tajjeb li ngħidu li Nikita huwa ż-żiemel ta' James li salva. Kemm ilha għandek issa, James? Nikita, Ilha għandi tlettax-il sena, kważi erbatax, u issa hi ħa tagħlaq ħmistax-il sena, għalqet ħmistax-il sena, għalqithom il-fifteen, mela ħa tagħlaq sixteen issa, tnejn. Tajjeb li ngħidu James huwa għen imillha ferm mill-kbar. James, ikollok kemm ikollok x'tagħmel u jkollok kemm ikollok stress, bilfors issib ħin biex tmur tara 'l Nikita, kuljum. Nikita mhux tara, trid. Nikita, Nikita u l-ħbieb tagħha għax hemm annimali oħra magħha, huwa commitment kbir u l-ħin li trid tmur huwa sakru. Bażikament dana, dak kollu li semmejt, jiġifieri il-fashion u hekk, xorta idur mal-ħin li jiena rrid niddedika lilhom għax annimal trid tieħu ħsiebu. Però fir-realtà, James, għalkemm tkun qiegħed tiżvija naqra mir-rutina tiegħek u tmur tqatta' naqra ħin ħdejhom ovvjament tgħinhom jiċċaqalqu sabiex ovvjament tgħinhom jieklu wkoll, eċċetera, tnaddaf eċċetera. Fir-realtà imma naħseb jiswik ukoll naqra ta' ġid għax taqta' naqra mill-istress u mill-ġenn tal-ġurnata.
Tapprezza iktar kemm hu sabiħ il-ħin li tkun qiegħed hemmhekk. U tixtieq li jkollok iktar minnu. Nixtieq li jkolli iktar minnu fil-verità, għax naf li kultant huma jbatu miegħi meta jien inkun stressjat u li ħini jkun limitat, ħa mmur xorta, imma ovvjament tagħmel il-bżonnijiet u mhux dejjem ikollok ħin biżżejjed biex tqatta' il-quality time ngħidlu jiena. Però xorta jiġri x'jiġri, priority hija li immur hemmhekk. James, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla u taqsam l-esperjenzi tiegħek magħna. Għal darb'oħra nerġa' ngħidlek proset u ninżagħlek il-kappell ta' kemm bil-kreazzjonijiet tiegħek u bil-kreattività tiegħek irnexxielek tagħmel kreazzjonijiet hekk interessanti. Għandi ftit rigali żgħar biex ngħidlek grazzi u nuri l-apprezzament talli kont qiegħed magħna hawnhekk. Fil-fatt ħa nibgħatuk minn hawnhekk b'naqra tomit tajbin grazzi għal yoghiti. Fil-fatt għandek verżjonijiet differenti ta' yoghie li tista' tippreparahom kemm fil-verżjoni klassika, Bil-misħun jew inkella wkoll fil-verżjoni sajfija li jkun te iktar kiesaħ b'ingredjenti naturali, kif ukoll grazzi għal Kun, għalik għandna numru ta' ingredjenti li tista' tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek biex żgur tikkrea dik it-togħma perfetta. Ovvjament naqra għajnuna fil-kċina biex ikollok togħmiet uniċi. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettatur aħna ngħidilkom biex tibqgħu hemmhekk għax minn hawn ftit ieħor ħa nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda, iċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash. Però qabel inħallikom, Nixtieq ngħidilkom li l-ġimgħa d-dieħla ħa niżvelawlkom id-dettalji kollha dwar kompetizzjoni ġdida li għandna għalikom flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma. Intom ħa tkunu qegħdin fiċ-ċans li grazzi għal Ommi Ma toħorġu rebbieħa jekk tipparteċipaw f'kompetizzjoni li ħa jkollna għaddejja u d-dettalji kollha ħa ntuhomkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi għal Sopop Friski Ommi Ma. Ħa mmorru għal waqfa qżejra ta' riklami. Ħa nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor bil-logħba tagħna kontra 30 sekonda.
kreati b'mod speċjali għal ġisem maskili u komdi sabiex jintużaw kuljum, il-Molika Premium Men's Pants, kreati biex ma jinħassux u ma jagħtux filajn, joffru protezzjoni fejn l-aktar li għandhom bżonn l-irġiel u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibhom ukoll fil-forma ta' pouches u V-shaped pads. Il-Molike Premium Men's Pants jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom.
Visit Orienta's end of summer massive mega sale in De'Ali and Gozo between the 21st October and 11th November. Excellent discounts on kitchens,

Għandi aħbar tajba għalik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina Ommi Ma dalwaqt terġa' tibda ssibha fil-ħwienet ewlenin.
Soups so good, everybody wants some. The most dramatic story of the season plays in the Champions League final. The headline. Unbelievable!
Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hal Ormi. L-uġigħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġigħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar mgħaġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadeine huwa mediċina, indikat għat-trattament ta' uġigħ akut u moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża għal tlett ijiem biss. Dejjem aqra l-fuljett li ssib fil-kaxxa. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager.

Wasal il-ħin biex nilabu l-loba tagħna, wasal il-ħin biex intom terbħu l-flus cash. Ħa nilabu kontra 30 sekonda. Il-jackpot ta' kontra 30 sekonda li writna mill-ġranet li għaddu għandu valur ta' 485 euro. X'ser jiġri llejla? Ħa jintrebaħ jew ħa jibqa' hawnhekk? Qed idoqq it-telefon, hemm xi ħadd lest biex jilgħab miegħi minn hawn ftit ieħor. Ħa naraw min hemm. Is-serata t-tajba. Hello, Raxana. Raxana, liema sett ta' domandi tixtieq mis-sett numru wieħed sas-sett numru għaxra? Mis-sett numru ħamsa. Is-sett numru ħamsa bl-għażla tiegħek. U bis-sett numru ħamsa l-jackpot ser Immur lura ħmistax-il ewro biex inżilna l-470 ewro. Infakkarkom malajr li jekk tridu tirreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom f'kontra 30 sekonda, tridu tibagħtu SMS fuq in-numru 50612100. It-30 sekonda tiegħek ħa jitilqu issa. Awguri! Grazzi. Il-birra Guinness toriġina mill-Irlanda jew mill-Iskozja? Ireland.
Proset.
L-annimali li waqa' l-annimal li waqqa' lil-leva fid-dnub jibda bl-esse? Ses. Proset. Il-bajja ta' San Ġorġ tagħmel ma' liema lokalità Maltija? San Ġiljan. Proset.
Naqqas tużżana minn ħmistax. Ħażina, l-komiku James Corden huwa ta' nazzjonalità Ingliża, veru jew falza? Veru.
Proset, dan it-torri jinsab Franza u. Għal naqra, risposta waħda ħażina jekk minn 15 naħħet użana jifdal tlieta u mhux tnejn. L-eċitament u l-pressjoni tal-ħin kultant jagħmel naqra effett ħażin fuq il-kalkolazzjonijiet u fuq ir-risposti kif għandhom jaslu. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla ħana mill-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada, tinsewx inkunu magħkom qabel l-aħbarijiet tas-seba' u nofs nhar ta' Sibt u nhar ta' Ħadd. Qabel inħallikom infakkarkom li dawn huma l-aħħar ġranet fejn intom tistgħu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton li hija mmirata Għat-telespettaturi ż-żgħar ta' Prime Time, nixtiequ narawhom bl-uniformi. Ibgħatuli r-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonici.tv u dawk ir-ritratti li tissottomettu jistgħu joħorġukom rebbieħa. Tistgħu terbħu back to school items bħal mhuma backpack, flixkun tal-ilma, barżakka, fadal biss ftit ġranet biex tipparteċipaw. Aħna u United Colours of Benetton nirringrazzjawkom tas-sottomissjonijiet tagħkom. Jien nawguralkom is-serata t-tajba u niltaqgħu għada. Ciao! F'Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop.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
Esprit. Solpadeine soluble.

F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.